איז א ספעק. יאסי סטעיק? אדער יאסי טעיק? ס'איז יאסי סטעיק באט ס'איז געספעלט STAK. משוגע קארני. ווער ווייסט אז ס'איז אנדערש ווי סטעיק די ספעלינג? דעיע פאדקעסט גייט מען רעדן פון וויין. די היסטאריע פון וויין גייט צוריק טויזענטע יארן צו די צייטן פון נוח און נאך פריער. לויט ר' מאיר איז די עץ הדעת געווען גפן. וויין האט א ספעציעלע פלאץ אין אידישקייט און אין אידישע הערצער. פון קידוש ביז שבע ברכות ביז בענטשן, און בכלל ווי דוד המלך זאגט ויין ישמח לבב אנוש, ס'איז נישט דא קיין גרעסערע קאנעקטער צווישן אידן און אידישע הערצער ווי וויין, איז לאמיר מאכן א לחיים און כאפן א שפאציר אין די וויינגערטנער מיטן איש היין מושי מאיר. אונז זעמער היינט אראפגעקומען צו מושי מאיר און ליקערס געלאור ווייל ס'איז פאר יום טוב יעצט און יעדער איינער וויל הערן וועגן וויין, יעדער איינער וויל רעדן מיט מושי מאיר, אן ערנסטן סעלעבערטי, זיך ארויפגעבויט לעצטנס, ער האט ביסט כמעט ווי חיים'ל. האלב אזויווי איך בין, אונז זעמער אלטע יוגנט חברים. דו ביסט זיין עידזש? ער איז א יאר עלטער ווי מיר באט אונז האבן געהאט א שטארקע קאנעקשאן, מענטשען ווייסן נישט וואס אז חיימא איז א ער געווען פון די געלונגענסטע בחורים, יעדער האט געוואלט זיין זיין פרענד. ער נאך אלץ געלונגען. ניין א מענטש וואס קען אים נישט נעמען עדווענטידזש אביסל פון פון. וואטעווער, איך בין אויפגעוואקסן מיט זיינע ברידער. יאסי איז מיין נעפיו, און דאס מיינט נישט אז איך בין אנקל מושי אבער. דו ווייסט איך האב געזאגט אויף מיין ביים פארהאן גראדע אז. וואס איז דיין ביים פארהאן? ביים פארהאן איז מיין אודיאו פאדקעסט וואס איז א טארנעידאו. ס'צופראסקעט אלע דיינע פרי-קאנסיווד נאושענס פון לייף, איינער וואס גייט דורך ביין פאראן, ס'איז א ערענסטע פסח קאר וואש, דאן קען ער עס אנ'חזר'ן נאכאמאל, באט עט ליעסט ער ווייסט אריבער ביין פאראן. מ'גייט עס לינקן אין בעלאו. מ'גייט לינקן בעלאו. ביין פאראן גייט ביי די וועי צוריק קומען נאך יום טוב, מענטשן האבן געווארן צעווילדעוועט, כ'האב גענומען א ברעיק, אונז גיימער זיין צוריק נאך סוכות, גאד לאווס יו, איי לאוו יו. באט עניוועי וואס האב איך געוואלט זאגן, יא סאו ביים פאראן האב איך ארויסגעברענגט די פוינט וועגן סעלעבערטיס, יא אז אסאך סעלעבערטיס האבן א הארד טיים, איך ברוך השם איך האב די אביליטי אראפצוגיין אין פאוער סעיוו מאוד, דו פארשטייסט, באט זייער אסאך חברה זענען סעלעבערטיס זיי האבן נישט קיין געדולד אוי דו טרעפסט זיי ביי א שמחה האלא וואס גייט זיך. קאנטענט קריעישן איז אנדערש ווי א מאווי סטאר ווייל א מאווי סטאר עקט אונז, אונז זעמער אוטענטיק, דו ביסט אוטענטיק, איך בין אוטענטיק, באט עט די ענד אוו די דעי, וואטעווער, וואס א חילוק, תכלית האב איך געזאגט. האלא, דו קריכסט ארום אויף ערנסטן זאכן, מענטשן ווילן פארשטיין, סאו דו סטראגלסט מיט ווען מענטשן קומען צו צו דיר? איך סטראגל נישט דערמיט, ווייל איך האב אזויווי איך האב געזאגט, איך סטראגל נישט מיט גארנישט. יא, באט וואס געשעט ווען דו קומסט אריין צו א חתונה? שווער געארבעט יענע טאג, האסט ג ביסט ארום געלאפן, האסט געמאכט דריי ווידיאוס, יעדע ווידיאו נעמט אליינס זיבן שעה, האסט דיך איינגערעדט קענסט טון דריי אין א טאג, די דריטע האסטו אנגעקאקט פארשטייט זיך, און דו קומסט אריין אויסגעמוטשעט, לויפסט דיין שוואגער מאכט חתונה אדער עפעס, און קומסט אריין און ביי די טיר שטעלט דיך איינער אפ און הייבט דיך אן זאגן עפעס וועגן א ווידיאו וואס דו האסט געמאכט צוויי יאר צוריק אז ער קען נישט טרעפן יענע אייטעם אין די סטאר, וויאזוי פילסטו? וויאזוי איך פיל אדער וויאזוי איך עקט? וויאזוי פילסטו? וויאזוי איך פיל? איך פיל אז, ווייסט כ'מיין, דו בלאנגסט נישט דא. ס'איז אזוי ווי א פלי וואס האט זיך אריינגעכאפט דורך די סקרין, און כ'האב נישט גענוג ענערדזשי יעצט ארויסצונעמען די זעפער, באט וויאזוי איך עקט איז ווי איינער וואס פילט אן איין געז אין די געז סטעישן. כ'ווער באצאלט צו זיין פאלייט יעצט, באט איך גיי נישט באקומען מער, כ'גיי נישט געבן מער עפפערט צו זיין פאלייט, באט איך טריי צו זיין נייס. איך טריי נישט פארשטייסט כ'האב געזאגט אה סאו דיין נעלעדזשי וואס כ'האב געזאגט וועגן אנקעל מושי מען טרעפסט אנקעל מושי אין שול ביי מוסף אנקעל מושי כאפסט א פרעס וואס ווילסטו יעצט? אין א האמבל וועי ס'האט מיך גענומען זיבן יאר צו זיין אין די ספאטלייט. צו פארשטיין אז כ'האב שוין אמאל געזאגט אז ס'האט מיך געמאכט האבן סאך בעסערע מידות, ווייל ווען א מענטש גייט יעדע נאכט און ער פארט אויפפיקן מענטשן איז א חסד גיי וואס טראגט מענטשן צו די האספיטאל, עווענטשעלי איט ראבס אףף אן אים, יא אפילו דו פארסט עניוועיס אויף מאנסי און דו ווארפסט עניוועיס אראפ. און די זעלבע זאך איז א רשע המועסד, עווענטשעלי ווערט ער א וויאזוי הייסט עס. יא, ס'אמת טאקע אז ש ה ווייסט פארוואס א שוחט ווערט א באט באט אמת פאראן, סאו ווען דו לאזט דיך אראפ צו מענטשן, נישט אראפלאזן, באט ווען דו האסט נישט קיין געדולד, און דו מוזט נאכאמאל אויסהערן און נאכאמאל זאגן שכוח און נאכאמאל, זאלסט וויסן עווענטשעלי הייבסטו אן אפרישיעטן אויך הייסט האבן מער געדולד, הייבסטו האבן אפרישיעטן אז יעדער מענטש האט קוואליטי, מ'זאגט עס נישט סתם אזוי ווייל כ'ווייס נישט, מ'האט אויף מנגד געזאגט ביי א דרשה דו הייבסט אן האגן יעדן איינעם, הייבסט אן עכט עפרישיעיטן אז די מענטשן געבן דיך קודם דיין פרנסה, זיי געבן דיך דיין ווער דו ביסט, שטעל דיך פאר יאסי בראך קומט איין טאג ארויס, וואקסט אראפ א די חתונה זאל, אסאך חתונה זאלן זענען צוויי שטאק אין ברוקלין באט אין לעיקוואד איז וואקט מען אריין, און קיינער קען נישט יאסי בראך, וואקסט אריין

אז מען דארף אפרישיעטן פאר וואס מען האט. הונדערט פראצענט, און ס'קומט זיך גאר אין די בערג. איך וויל זאגן שכוח פאר יעדער איינער וואס קומט צו צו מיך. שכוח פאר מיינע פענס, טרעפסט מיך אויפן גאס. פענס. פאר פענס, ברענג א קאפל אדער עפעס אט א שמישע קדישא מען טאר סיין אויף אדער מען טאר אדער מען עס אנטאטשן אזוי ווי די די חברה איך האב א נעיבער וואס ער איז געווען ביי עפעס א רעבע די רעבע לעבט שוין נישט ער קומט אריין מיט א ריזיגע קאפל ביי יום כיפור ס'איז די רעבעס קאפל סאו

דארף מען יעצט אריין רופן אייס? מען דארף זיי דיפארטן? ניין אבער ווען די קוקסט אביסל מיט א טיפערע אויג אז יענער געט דיך פרנסה ביי די ענד. הונדערט פראצענט. ווייל די אלע מענטשן. נישט נאר דאס, כ'וועל דיר זאגן, איך האב געארבעט אויף מיר די וואך זייער שטארק, כ'וועל שוין אריינגיין אין דיטעילס. וועלכע טאג? וואס? די פאריגע וואך גראדע, אנפאנג וואך, און כ'האב אראפגעלייגט מיין זון אין ישיבה. און איך זעה ווי עפעס א צווייטער טאטע קומט און לייגט אראפ דארט, און איך בין געווארן משוגע נערוועז, כ'האב נישט געוואוסט אז די טאטע שיקט דארט, און די מיינד איז מיר אה מען, ער שיקט דא? ס'הייסט די גאנצע, ווייסט ווען. אזוי ווי איינער קומט אן אין קאנטרי און ער געארבעט א יאר אהאלב צו באקומען צו קענען קויפן דארטן ער קומט אן. און זיין נעקסט דאר נעיבער, יא. איך וואלט שוין גלייך ארויפגעהן אויף די בארד זאגן וועם נישט אריינצונעמען. ניין, נאכדעם טראכט איך צו מיך, ביסט דאך אזא עקלדיגער מענטש.

און אבוויעסלי אין די פוד איז די וויין איז די אליוו אויל איז די עקסטענשאן אויף אביסל אפרישיעטן מער לייף, סאו וואט דו יו טינק איז פעקעדזשינג אין לייף? פעקעדזשינג מיין איך קליידער, פעקעדזשינג אויף א וויין, פעקעדזשינג ווען א מענטש וואוינט אין א סערטען נעיבערהוד איטס אויך א פעקעדזשינג, ווער ביסטו? האו אימפארטענט דו יו טינק איט איז? ענד האו דאז איט עפעקט יו? סאו פעקעדזשינג, כדי מסביר זיין. סאו ס'איז דא פעקעדזשינג אבוויעסלי אין מיין אויגן מאכט א גרויסע דיפרענס, באט ס'איז דא מענטשן וואס סטאק אין א סערטען ערע, מיענינג אין די עיטיס איז געווען א סערטען טייפ אוו פעקעדזשינג, דו קענסט זעהן די ראקיטש, די אלע גרויסע קאמפעניס האבן געהאט זייער א, אזוי ווי די, אזוי ווי די קארן, א א א משוגענע פענסי קאר פאר צען יאר צוריק, איינער וואס דרייווט דאס נאך ארום, ברוקלין קארס סערוויס האט קראון, קראון ראיעלס, וואטעווער. יעצט דערמאנסטו מיך די שמעק פון די. יא יא יא, ביי די וועי.

ניין איך קען נישט, איך פלעג נישט, אונז פלעגן נישט טרעוולען, נישט נאר יונגערן, אונז פלעגן זיין סטאק אין סאוט אייכט סטריט, חוץ פון דעם, איך בין קיינמאל נישט ארויסגעגאנגען פון סאוט אייכט. האסט קיינמאל נישט געהאט ערגעץ אין מאנרא וואו דו האסט געמוזט גיין צו א חתונה? ניין, ס'האבן נישט געהאט די זאכן, זיי פלעגן אויכעט ביי די וועי די ניו קאר סמעל, וויאזוי קענסטו נעמען א גרח וואס האט נאר די גרח ווייל ס'ניי, וואקסט אריין אין א ספרים סטאר, ס'שמעקט פון ניי. אקעי, לאמיר צוריקקריכן ווייל. יא, וואטעווער. אקעי, צוריק צו פעקעדזשינג. צוריק צו פעקעדזשינג, סאו אזוי ווי דו זעסט א פֿופֿצן, א קאר פון פֿופֿצן יאר, פֿופֿציק יאר צוריק האט שוין די ווינטעדזש לוק, סאו פעקעדזשינג העסטו קיפ אפ מיט די דעיטס, דאס פלאם ז האט זיך ריברענדעד פינק, יא. און און דו זעהסט ווי גפן למשל זייער העווען אן ערט ברענד זיי קומען ארויס זיי מאכן אלעס פאנקי פעקעדזשינג דארטן איז דא די די די דעיט בייטס טאסקעניני קענסט ברענגען ברענג די דעיט בייטס סאו דעיס איז דעיס איז וואס איז דא היינט דעיס איז סאו פעקעדזשינג מאכט א גרויסע דאס. איך גלייב זייער שטארק אין אין נאר וואט איך גיי אריין אביסל טיפער אין פעקעדזשינג מען גרייט אן שבת שיין יא. יום טוב טוט מען זיך אן שיין, מענטשן זאגן מיר אסאך מאל פארוואס טריי איך צוצוקומען אז פעקעדזשינג איז א ווערי אימפארטענט טינג, ווייסט דער איז די די כ'זאג כ'האב אמאל געזאגט פאר איינעם איי דאנט דזשאדזש ביי די בוק ביי די קאווער, יא דאס איז א סעיאינג באט איי לאוו איי סטיל לאוו די ארט, סאו איך האלט אז ס'איז זייער זייער וויכטיג וויאזוי א מענטש וואס טוט מען זיך אן ווען א קעניג איז געקומען אדער מ'טוט זיך אן ווער דו ביסט. און און ס'איז מורא'דיג וויכטיג שבת יום טוב, סאו איטס דזשאסט עז אימפארטענט, ווייסט מענטשן זאגן מיך, וואס דארפסטו א שיינע גלאז פאר וויין, וואס, ווייל טריי די זעלבע וויין אין א פלעסטיק פאום אדער אין א פאום קאפ. קענסט די מעשה פון די א איד האט אמאל גערייכערט שבת און דורכגעוואקט די רב, און די רב פרעגט וואס גייט פאר, זאגט ער עס איז א עולם השקר און און און, אקעי ווילסט גיין צו די עולם האמת, ער האט נישט, נאמער דא געווען די נעקסטע וואך אזא מעשה פארציילט מען. סאו דאס איז עולם השקר און מאך דיך נישט קלוגער ווי ווי ווילאנג דו האסט ליב דיין קינדער פאר דיין שכן'ס און דו האסט ליב סטעיק אווער א הארטע שטיקל דזשעק און דזשיל קוקי דעמאלטס לעב אין די עולם השקר. ס'איז דא א לימיט צו זיין אוטענטיק, אויב יעדער איינער גייט מיט מעיקאפ, זיי נישט די איין חריג וואס קומט אריין אן קיין מעיקאפ, שעפעלע איז דא א סיבה פארוואס יעדער גייט מיט מעיקאפ. מיין מעיקאפ איז נישט גוט? ניין, איך רעד מיט דיין טיווי דיזיינער. ניין, די פוינט איז א לבוש. טעלס א לאט אבאוט יו, און אלסאו א לאט אבאוט וואט יו וואנט טו ברענד יורסעלף עז. איך גיי אנגעטון א סערטען וועג, נישט אזוי ווייט פאר מיר ווי איך וויל, יעדער איז אין א באקס, איך וויל דו זאלסט האבן א סערטען פרי-קאנסיווט וויו. אזוי ווי א רב גייט אנגעטון א סערטען וועג, אן א דיין. רייט, פארוואס? ווייל ס'מאכט אלעס סאך סימפלער. דו כאפסט? די רגע איך וואק ארום נאר מיט א אונטערהעמד, דו גייסט האבן צופיל קאשעס. אזוי, איך האב געענטפערט אסאך פון דיינע בעיסיק קשיות, יעצט קען מען אריין גיין טיפער, סאו פעקעדזשינג איז אלל אבאוט דעט, הונדערט פראצענט, מארקעטינג אויך איז מורא'דיג וויכטיג, און היינט ביי די וועי, מארקעטינג איז דיפרענט ווי ס'איז געווען אמאל, אמאל איז מארקעטינג געווען א באס סטאפ, מ'איז געקומען מיט א קול סלאוגען, מיט א ווייס איך מיין מיט א גוטע וואן ליינער, קויף די קאמפאני ווייל בלאבלאבלאבלאבלא, היינט. רוב מארקעטינג איז עקספלענעטארי מארקעטינג. סאו למשל אויב דו גייסט מאכן א ווידיאו אדער איך גיי מאכן א ווידיאו אדער אפילו אויב איך מאך א סטעטוס עד פאר שטימע איטס נאט סתם אמאל פלעגט זיין פאם פאם פאטאם און מען זעהט פיקטשערס קומען און דא ענדיגט זיך די גאנצע סטעטוס עד. ווייל מ'האט געטראסט די עקשועל אזוי ווי ס'האט נישט גע. מ'האט עסומד אז דו גייסט כאפן. היינט ניין דו מאכסט א ווידיאו וועגן דעיט בייטס קענסט מאכן דעיס מיט בעקגראונד באט קיינער כאפט נישט וואס דעיט בייטס איז סאו ווען איך גיי מאכן א.

סעווענטי פערסענט אויף זיין מארקעטינג בודזשעט אויף פעיפערס, נאו איטס סעווענטי טערטי, פארוואס? ווייל אויף א פעיפער קענסטו נאר ברענדן, קענסט מאכן א שיינע פיקטשער, קלאוס אפ, קענסט מאכן א סלאוגן, באט דעטס איט. סאו וואס וואלסטו געזאגט פאר א קאמפעני וואס האט יעצט אנגעפאנגען, יא, ער טוט בערך צוויי הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער סעילס א יאר, באט הי וואנטס טו געט היז נעים אוט דעיר, וויאזוי וואלסטו? איך טראכט איך האב א מהלך באט כ'וויל הערן וואס. איך דערמאן זיך, ס'איז דא אסאך קלענערע קאמפעניס, ס'איז דא א קאמפעני וואס איז יעצט ארויסגעקומען אימפעריעל פודס, זיי צאלן מיך נישט, כ'וויל נאר ארויסברענגען די נקודה, זייט ארויסקומט א קאמפעני וואס ברענגט אלעס ביליג, ס'איז זיי האבן אפאר יוניק אייטעמס באט איטס בעסיקלי סטעיפלס, קאנאולע אויל. זענען דא פארן ציבור, יא, איך האב פונקט געהערט א וואויס נאוט פון זייער בעל באס, ער איז געווען ביי רב שי ל, ער וויל געבן פארן עולם, מאכן ווייניגער פראפיט, געבן ביליגער. נאובאדי נאוס דעט, די עולם איז צוגעוואוינט צו זייערע מעין ברענדס, איך קום אריין אין גראסערי און איך זע, אקעי, ער האט סוי סאוס, יענער האט סוי סאוס, ער האט דעיס, איז ער געקומען צו מיר, איך האב געמאכט א ווידיאו מיט פעדער, פשוט עקספלעינען וואס איז די קאמפאני, זיי זענען דא צו ביליג און בום! דאס איז וואס דו טוסט. סאו היינט אויב ס'דא א קאמפעני דעט וואנטס טו געט הימסעלף אוט דער, ער דארף מאכן, נישט אזוי ווייט עדווערטייזן אויף פאדקעסטס אדער אויף דאס, נעם איינער זאל עקספלעינען וואס דיין קאמפעני איז, וואס ברענג, וועגן דעם איך און פעדער זאגן אפ אסאך קאמפעניס זענען נישט יוניק. ביסט ארויסגעקומען מיט נאך א פלעיוואר סנעק, מזל טוב. איך קען, ווייסט איך מיין, וואס ברענגסטו צום טיש? איך טריי. צו עדווערטינג נעמען אויף האב איך אויך אוועקגעגאנגען אביסל פון פוד לעצטנס. איך עדווערטייז, איך עדווערטייזט אפאר דיפרענט קאמפאניס, פאום, פערניטשער, אפילו אן ABA, נישט ABA, וואטעווער, א טעראפי קאמפאני יא, ווייל וואנדער ווארקס. זיי געבן דיך נאכדעם פרי סעשאנס אדער זיי צאלן דיר? ס'איז פאר קינדער. ניין באט פארוואס האט ער מיר געצאלט? איך האב אים געטשארדזשט זייער אסאך געלט, פארוואס האט ער מיר געצאלט? ווייל ער האט דאס געוואלט. ער האט א נייעמי מהלך אין טעראפי, ס'הייסט פלאר טיים, ער האט געעפנט אין לעיקוואוד, נאובאדי נאוס אבאוט הים. איז ער געקומען צו מיר, און בום! מענטשן האבן מיך געקאלט, מענטשן האבן אים געקאלט. איינער האט מיר פארציילט אז זיין מאמע פלעגט געבן א דאלער פאר א שעה אויב ער איז געזעצן אויבן אויפן ספרים שאנק. ס'איז אויך א סטייל פון טערעפי. ניין, ס'איז דא פלאר טיים, נאכדעם איז דא אפסטעירס טיים. רייט, אדער אז מען שפארט דיך איין א רום און שיקט אונטער. ניין, שפאר אריין קענסטו ווערן ענקזייעטי. אויך אז דו געסט אים א אפער, מוזט נישט נעמען די געלט.

פאר א נייע קאמפעני דעטס די בעסט טינג טו געט אוט דער. אדער טרעף מענטשן וואס זענען פעשענעט אבאוט דיין פראדאקט און און בעט זיי א טובה זיי זאלן דיך שרייבן וועגן דיין פראדאקט, ריפאוסט עס, בעט פרענד. יא, נאכאמאל, וואלווי העריטעדזש טוט דאך דאס א גאנצע טאג, פאוסט זיינע סטעטוסעס, מענטשן קויפן, מענטשן דאס, דעטס, איי טינק דעטס ווער מארקעטינג איז גאוינג, דעטס וואט פיפל שוד פאוקעס אן. לעטס דייוו אינטו וויין. סאו יאסי, ער ווייסט נישט אבער איים גאנא קאנפראנט הים א ליטל ביט, דו זאגסט דו האסט דאך א שיטה אז די וויין טעיסט די זעלבע, רייט? רייט, ס'איז אזוי, איך האב סערטען וויינען וואס איך האב ליב, און אלע אנדערע וויינען, כ'וועל זאגן מיין שיטה פון וויין, אקעי, דאס איז מיין שיטה פון וויין. דאס איז אףף סקריפט די גאנצע זאך. יא. ביי די וועי די גאנצע פאדקעסט, נישט ווייל איך האב געדולד, און נישט ווייל יאסי האט געדולד, סאו דא זעמער אונז אריינגעוואקט. רייט. גארנישט. מיין שיטה אויף וויין איז אזוי, די רגע דו דארפסט מיך עקספלעינען אז עפעס טעיסט גוט, האסטו מיך פארלוירן. דעטס האו איי וויו עניטינג וואס קומט צו פוד. ס'טעיסט גוט אדער ס'טעיסט נישט גוט. יא באט איט טעיקס טיים טו טו. ווען האסטו אנגעפאנגען טרינקען קאפי אן צוקער? אה, דריי פיר יאר צוריק, פינף יאר צוריק. ביזט גערעכט. וויאזוי ביזטו אנגעקומען דארט? כ'וועל זאגן, מיין ווייב, איך, מיילער. איך האב אלעס ליב רוי, שטייף, איך טרינק טיי אן צוקער, איך האב דאס איז מיין מהלך אין לעבן. מיין ווייב האט עס נישט געקענט הענדלען. פארוואס? ווייל זי איז נישט געווען צוגעוואוינט, זי האט ליב זיס, און עס איז צו ביטער היינט, זי טאטשט נישט קיין צוקער. זי טוט עסן א דעיט, ביי די וועי איך האב עס נישט דא, העווען און ערט דעיטס, נישט דעיט, דאס איז דעיט בייטס, זענען ארויסגעקומען מיט דעיטס, מיין ווייב ווערט משוגע פאר דעיטס, זי האט א, זי רופט זיך אויף א דעיט מיט מיין קאפי. יענץ איז עס? די דעיט בייטס? ניין ניין ס'איז נישט די דעיט בייטס, סאו העווען און ערט האט די ווייכסטע דעיטס עוועילעבל, סאו מיין ווייב טרייט צו אגריין טשעסקא טשאקלעט, סאו דאס איז מיין וויו. סאו זיין פוינט איז אז דו קענסט סלאולי באט שאולי ווערן צוגעוואוינט דערצו אז דו הערסט א שלעכטע בעל תפילה גענוג לאנג, זאלסטו כאפן וואס ליגט אונטער דעם. ניין, איך כאפ דיין פוינט. אקעי, סאו צו עס עקספערימענטן, מעיבי איים ראנג, כאב געברענגט פאר יאסי, כאב דא צוויי וויינען, אקעי? גיי אבער זיין אנעסט. ניין, איך וויל זאלסט זיין אנעסט. מ'גייט עס לייוו. סטרימען, ניין? באט וואס איז די איידיע? די איידיע איז איך וויל זאלן שמעקן די וויין, פארגעט אבאוט טעיסטן די וויין, דו זאלסט מיר קענען זאגן צו די וויין איז בעסער ווי די אנדערע, צו ס'שמעקט גארביטש, צו איינס שמעקט גוט און איינס נישט. די פראבלעם איז איך פארשטיי נישט אין וויין, סאו דו גייסט מיך דארפן עקספלעינען. פארוואס איז עס א פראבלעם? כ'זאג ס'איז א פראבלעם.

סאו וואס איך וויל זאגן פאר די עולם, אויב די עולם האט הנאה פון די עפיסאוד זאל מען מעסעדזשן אונטן. רייט, סובסקרייב צו די טשענעל קודם כל, שיק קאמענטס, איך זע אלע קאמענטס, אפילו ענק אלע בעיסמענט דוועלער חריגים, רום טעמפעטשער איי קיו, טאטי האט ענק נאך אלץ ליב, איך זע אלע די קאמענטס, באט עגעין אז עטס האטס ליב דעם עפיסאוד, קום אריין מיט די קאמענטס אז דו ווילסט נאך מיט מושי מאיר,

יענע גלאז איז אזוי דין אז דו זעסט די קאלער און ס'ווייזט די. ס'טוט עפעס וועג שואל א. הונדערט פראצענט, קודם ס'שמעקט בעסער ווייל ס'דינער די גלאז. ווייל ס'דינער. יא און נאך א זאך די קאלער, די קאלער איז ביוטיפול. די סיבה פארוואס א וויין גלאז קומט אזוי ארויף פון אויבן איז ווייל די שמעק זאל זיך האלטן. און ביי וויין איז שמעק א שטארקע זאך. ביי אלעס איז שמעק א שטארקע זאך, נישט ביי מענטשן, דו קענסט נישט שמעקן קיין עסן. א כבוד, אמת. דו ביסט א שלאנג. הונדערט פראצענט. דו גייסט דורך די שמעק מיך זאגן וועלכע שמעק דו האסט בעסער ליב. שמעקט פון א קעבערנעי. קען זיין, מען גייט שוין רעדן דערפון, באט מען רעדט נישט יעצט פון די טרויבן, אדער אפילו פון ווי ס'קומט, די איידיע איז. די. די מיינסט עס ערענסט? דאס איז לייכטער. דאס האט זייער א שטארקע וויין שמעק. דאס איז סאך לייטער. די שמעק איז נישט אזוי. די שמעק איז נישט אזוי אווערוועלמינג. דאס איז נאר פון די שמעק. יעצט לאמיך דיך ווייזן וואס דא איז געשען. לאמיך דיך ווייזן. די וויינען זענען געמאכט אין די זעלבע קאנטרי, אין די זעלבע סטעיט. כ'ווייס נישט וויפיל פיס אוועק וואלט מען קענען סוירטשן. וואס איך מיין דיר ארויסצוברענגען יאסי אז דאס וואס דו זאגסט מיר, פון די שמעק אליין האסטו געזען דאס איז עלעגענט, דאס איז. רואיגער, רואיגער. סאבדוד הייסט עס? כ'ווייס. סאבדוד? ניין, סאבדוד איז ווען דו ווען דו גייסט און אינטערטעניגסט איינעם, מיינסט האסט יענעם סאבדוד. נו, דער וויין קען דיך נישט סאבדודן? סאבדוד? ניין, ס'איז ליידער. אקעי. סאו קוק אן, דאס איז דעי וואן, דאס קאסט וויפיל? צוועלף דאלער, יא, ס'איז נישט ווייט איינס פון די אנדערע אין קאליפארניע ווי די טרויבן וואקסט, און דאס איז די אלעקזענדער וויין, סאו וואס איז די חידוש? נו, זיי מסביר, פארוואס? די חידוש איז אז וויין.

סאך ליידער, און דאס שמייסט דיך ווען ס'שלינגט אראפ. אום. דעפענעטלי סאך ליידער, סאך געשמאקער. אגעין. סימפל יאסי, זעלבע סטעיט, זעלבע וויין מעיקער, אלמאסט די סעים עריע,

סאו דאס איז איין זאך. ווערי אינטערעסטינג. וויאזוי פילסטו ווען מענטשן וואטשן דיין שטימעס וואס דו האסט געמאכט? זיי דערהערן עס אדער זיי הערן עס? זיי דערהערן עס אדער הערן עס? יא. סאו ס'ווענדט זיך, איך איך לייג אריין זייער, מיינע מיינע עדס בכלל זענען פול מיט אינאוענדא, איך בין זייער א קאמפליקעיטעד מיינד, באט די מעלה פון מיר איז איך נעם קאמפליקעיטעד זאכן און איך ברענג עס אראפ אויף א לאוער לעוועל, רוב מענטשן כאפן. וואס איך זאג, ס'גייט זיין סערטען מענטשן דעט איטס גאנא בי, איטס גאנא פאל אף דעיר פעיס אז נישט כאפן וואס איך וויל. וואס איז דיין סטראנגעסט פוינט וויי פיפל שוד קאם טו יו פאר א ווידעא? רילי? מיין סטראנגעסט פוינט איז קודם כל מיין מח, איך קום אויף מיט צעדרייטע זאכן, מיינע סקריפטס זענען קרעזי, איך האב געלאזט מוישי אין די סקריפט פאר וואסער.

ס'דא סערטען נקודות, אזוי ווי כ'האב געמאכט אויף בשר ניען ניען ניען קיען מיט ערענסטע קניען, סא דאס האב איך דווקא איבעררעקארדעט די חלק, כ'האב עס נאכדעם געדרעפט, דאס האב איך איבעררעקארדעט זיבען אינדערפרי, סא דאס איז מיין דאס איז מיין וואויס זיבען אינדערפרי, און איך האב ליב צו רעדן ווען איך מאך די ביין פאר אן, אבער ווען עס איז די וואויס האב איך ליב צו געבן מיין וואויס, סא ליקערס געלאור בעיסיקלי, חוץ פון דעם וואס דו קומסט אריין דא. ווייל זיי האבן א הערליכע סעלעקשאן, קומסט אריין ווייל משה מאיר ווייסט וואס דו דארפסט, אזוי ווי דו קומסט אריין צו א טערעפיסט, ער ווייסט וואס דיין פראבלעם איז פאר דו ביסט צוריק געקומען, ער געט דיר א לעיבל מיט א זיבן לעטער ווארט וואס אין דעם, אזוי ווי עבסטרעקט ארט, וואס דו ווייסט נישט וואס דאס איז ווייל דער חריג האט גענומען א פעינט באקעט ביי א ערעפלעין ענדזשין און האט אנגעשפריצט אט דאס, און די רויט דא דארף רעפרעזענטן די פאקט אז טשיינע הארגעט קריסטענס, און דאס דא. דארף רעפרעזענטן די פאקט אז דיין ווייב האט פארגעסן צו מאכן א פערפעקט פעיר פון זאקן סאו יעצט גייסטו ארום מיט א סייז ניין טו עלעוון און א סייז טערטין פארטין דו פארשטייסט מושי מאיר האט עס ארויס און העפענס טו בי מושי מאיר איז אין ליקערס גלו און ער געטרעינט זיינע חברה צו זיין ווי אים סאו אז דו קומסט דא דאונט ווארי מושי מאיר'ס חברה מיין וואס ארבעט דא איז אן עקסטענשאן שליח של אדם כמותו. פארשטייסט? דאס איז מיין וואויס. באט סאו דו זאגסט מיר אז איך, אז איך טרעף אים וויל אז איך דריי מיך מיט די, איינער רעדט מיט אזא וואויס מיינט ער איז יעצט אויפגעשטאנען א שעה צוריק? הונדערט פראצענט, הונדערט, ס'הייסט א בוקר שטימע פאר א סיבה. אהא. ס'דא מענטשן וואס זענען קאנסטענטלי אין בוקר שטימע מאוד. זיי שטייען אויף? ווייל זיי, ניין, ניין, ס'דא חברה וואס האבן די, די, די עכטע דיעפ וואויס, באט דו דארפסט קענען. דו דארפסט קענען אלטערנעיטן, סאו מיין מח איז זייער א שטארקע פוינט, די זאכן וואס גייט פאר אין מיין מח העט איך אויפהאלטן גאנצעטע נעכט. סאו בעיסקלי אנשטאט צו נעמען א טיעם פון זעקס מענטשן, יאסי ברייך קאמס אפ וויט די איידיע. איך קום אויף, און ביי די וועי, מיינע בעסטע זאכן קומען אויף ביי מיסטעיק, אסאך מאל איך דארף ברעינסטארמען גיי איך אריין אין א וואנע, און די זאכן קומען אריין בדרך נביאה. איך קען נישט מסביר זיין, איך האב געשיקט פאר וואלווי העריטעדזש האב איך אים געשיקט דרײַ דרעפטס, און וואלווי איז זייער פיקי, און ס'קומט זיך אים, ער ווייסט עקזעקטלי וואס ער וויל. ער האט נישט ליב געהאט די ערשטע דריי דרעפטס, איך האב מיך געבראכן קאפ וואס טוה איך דא, מיך אריינגערוקט אין א וואנע און. איך טוה עס מיט וואקן אין די פארק אדער לויפן. יע, וואטעווער, ס'איז אריינגעקומען. ניין, אבער דאס איז א זאך וועגן דעם מענטשן מאכן עקסערסייז, איך מיין איך געדענק נישט וועלכע רבי האט געזאגט אז די פארוואס היימישע אידן זענען אזוי מצליח איז ווייל זיי האבן דריי מאל דריי מאל א טאג וואס זיי פאוקעסן אויף ביזנעס בית שמונה עשרה. נישט וועגן דעם. וועט זאגן וואס עס איז די סעלצער, די באבלס גייט ארויף אין מח, יעצט טרינק מיר אזויפיל סעלצער. ניין איך טרעך מיט שאמפעין. רייט, וואטעווער. נאכדעם האב איך די וואויס, און נאכדעם איך האב פונקט גערעדט מיט איינעם, מערטשעם שטימע ווערט זייער גרויס, שטימע ווערט זייער גרויס, יעצט האבן מיר יעצט פינף זעקס דזשאבס נאך פאר איך פאר יום טוב, סאו איינער, סאו איך האב געטראכט, אפשר דאון די ראוד, איך האב אפאר סעלעבערטיס האבן מיך געקאנטעקט, אז זיי ווילן ארבעטן פאר מיר, און מאכן וואויסעס, ווייל איך עס זיי די סקריפט, באט. די פאקט איז, מענטשן האבן איך האף איך וועל עס קענען טון, חוץ פון דעם, ס'דא א פלאו, ס'דא א פלאו, בעיסיקלי ווען איך מאך א שטימע, ווען איך מאך א שטימע גייט עס אזוי, לאז מיך דערמאנען וואס איך האב געזאגט, רבי טו מיר א טובה און טו דיר א טובה און לייג נישט קיין סטערעסעס, אקעי, קיין נישט צוזעהן ווי דיין בעיבי וואקט, סאו די וועג וויאזוי ס'גייט איז, קיין נישט צוזעהן ווי דיין בעיבי וואקט, דעליט, נאכאמאל, ס'איז דא א סערטען פלאו ווי דו דארפסט אריינכאפן הונדערט פֿופֿציק ווערטער אין סיקסטי סעקאנדס פאר סטעטוס, דו ווייסט ווי שווער דאס איז? און ס'קען נישט זיין צו שנעל, ס'קען נישט זיין צו שטייט, סאו מיין מח, מיין וואויס, און מיין חיתוך הדיבור, און די עביליטי מסביר צו זיין זאכן וואס קיינער קען נישט, און דאס האט צוטון מיט די מח.

און פי רעפעט רב ז ל איינער וואס איז אין די בעבלאניען בי ת האט אים געזאגט, איך האב אויך א שיטה, די שיטה איז די עג עלעגעיטער האט אים אויפגעגעסן ווייל ער געמאכט פון פלייש, וועסט טון מיר א טובה, איך בין נישט אזוי קאמפליקעיטעד, איך בין זייער זייער אפן און ביי די וועי ווען די מענטשן קאנעקטן מיט מיר זייער שטארק, איך בין קאמפליקעיטעד אויף א אנדערע לעוועל, איך האב דריי מיני יאסי בראכ'ס. נאר דריי? איך האב א סערטען פארט אין מיין ביין. האסט נאר מזומן? איך זאג דיר וואס מ'האט געמאכט מזומן איז אקעי, די וואס מנין. מנין איז אקעי באט אגעין. סאו דו האסט דריי פערסאנאליטיס? איך האב דריי פערסאנאליטיס, ס'דא די פערסאנאליטי וואס ליגט שטארק באהאלטן, דאס איז מיין בעקאפ דזשענערעיטער, דארטן האלט איך אלע מעשות וואס איך הער ליגט אין בעג פאר א רעיני דעי. פיילס און פיילס. פיילס און פיילס, איך האב בלעקמעיל היסטערי, איך האב בלעקמעיל מאטעריאל פאר עניבאדי, בי אוועיר, הייב דיך שוין מיט מיר. ניין, און נאכדעם האב איך מיין רעגולער יאסי בראך, וואס דאס איז פעמילי, פרענדס, דאס אין א סערטען סענס איז מיין רעגולער יאסי בראך, יא, אונז רעד מיר און שמועס מיר. יא, איך קען יאסי פון די אנדערע זייט. נאכדעם האב איך יאסי בראך אויף סטערוידס.

ער האט אבער נישט געוואלט זין א סאדל וועג, ער האט זיך נישט געוואלט אריינפליקן אפען, האט ער עס אריינגעמישט אין אזאלעכע, דאס איז וואס בעין פאראן איז, איך פליק אריין דעם ציבור, באט זייער אזוי אינאוענדאו סטייל. ווען דו זאגסט די זאכן טראכסטו אקעי איך האב אויך שוואכקייטן אדער יא מאכסט איך רעד פון מיין, ניין איך רעד פון מיין שוואכקייטן זייער אפען, מענטשן פרעגן מיר דו האלטסט טאקע אזוי? וואס מיינט דו האלטסט אזוי? ווען איך זאג עפעס האלט איך אזוי. ווען איך רעד וועגן מחנך זיין קינדער, רעד איך וועגן זאכן וואס איך טוה אינדערהיים, עם איי פערפעקט? ניין! כ'צעווילדער מיך אויף מיינע קינדער? הונדערט פראצענט, באט מ'רעדט פון די איידיעל וועג, אז דו האסט נישט קיין איידיעל וועג גייסטו אין ערגעץ נישט אנקומען. יעצט דארף מען רעדן וועגן דיין אוהל. מושי מאיר איז זייער ביזי מיט זיין אוהל, אז זיין אוהל איז עפעס עקסטרע ספעשל, דאס איז אלוף שבאלוף, דאס איז נישט נאר כוסות למאור,

און איך האב אים נישט געזאגט פון ווי סקומט גארנישט ער האט געטעיסט און ער משוגע געווארן און דאס איז ספעין דאס איז אביסל קאמפעטישנדיג ווייל די סיבה פארוואס סיסילי פאר איטעלי איז אויך די וועלט פון אויל איז ווייל ווער האט קאנטראל די אויל? די וועלט פון אויל איז קאנטראלד געווען ביי די מאב די איטאליען מאב ביי די מאפיא סאו ס'איז זיי נישט שטארק אנגעגאנגען אז ס'וואקסט גוט אלעווערס אין ספעין אלעס האט מען געשיפט אויף איטעלי מ'שיפט נאך ס'גייט נאך אלס ווערטס אריינגעבלענדט

די חילוק צווישן איטאליען אליוו אויל און ספעניש אליוו אויל, איטאליען אליוו אויל איז עמעיזינג! עמעיזינג! איים נאט טעיקינג איט עוועי! די חילוק איז ס'איז מער פעפערי און ס'איז ספייסיער אביסל און ס'איז נישט אזוי נאטי ווי דעיע. דעיס האט אביסל א סיקער סיקער.

און ס'האט א שטעך פון עסידיטי, מיענינג דו גייסט נישט באקומען קיין פול באדי, קיין פול ראונדעד, כ'על נאר געבן א דוגמא, ווען דו טרינקסט ארענדזש דזשוס, יא, דיין מויל ווערט א שטיק ארענדזש דזשוס, אזוי איז עס, חוץ פון דעם וואס ארענדזש דזשוס שטעכט, נאכדעם ווען דו טרינקסט לאמיר זאגן א זאך ווי, לאמיר זאגן נישט גרעיפ דזשוס איז נישט קיין גוטע עקזעמפל, באט לאמיר זאגן אייס טי, דיין מויל ווערט נישט קיין שטיק אייס טי, לעמענעיד, דיין מויל ווערט נישט קיין שטיק לעמענעיד, דו פילסט דעם פלעיווער, סאו איטעליען אליוו אויל. איז לעמאנעיד, ס'איז זייער גוט, ס'איז זייער געשמאק, באט דיין מויל ווערט נישט מ מ מושי מייער ווען ס'איז נארי מיינט אז דיין מויל ווערט א שטיק אליוו אויל, וועגן דעם איז עס זייער געשמאק צו טרינקן אויכעט. די סיבה פארוואס אונז האמער עס ליב, ווייל אונז האמער ליב אביסל העוויער עסן, די גייסט אין רעסטעראנטס ביי אונז און די עפעטייזערס איז העוויער, אונז זעמער נישט אונז. ביי די וועי די חברה גייען צו רעסטעראנטס כ'האב שוין געזען די עולם

איז די בארטס די באטאם אוו די באט אין א קליינע אינזל אויף. אקעי סאו וואס האסטו געזאגט וועגן סיסלו? א ווערט צומישט, דו רעדסט וועגן ספעין? יא, ניין כ'זאג איך האב עס געגעבן פאר איינעם וואס זיי מאכן פיר דזשענערעישאנס צו פינף דזשענערעישאנס אליוו אויל, ער איז אימפרעסט געווען מיט די אויל, סאו ס'איז נישט סתם אה מושי האט עס ליב געהאט און די. פאר וועם איך געב עס, כ'האב עס געגעבן פאר מייק'ס ביזנעס, מייק איז פראבעלי די בעסטע שעף וואס, פאר די היימישע עולם אז דו ווילסט סערוון א פול מיעל. עס קען אמאל שטיין עקסטער ווירדזשין אויף א אליוו אויל, עס קומט פון אַכצן ביימער, קען זיין יענער האט געמאכט א גוטע בלענד, אבער קען אויך זיין יענער האט געוואלט אריין ווארפן אַכצן דיפרענט אליווס ווייל ער האט נישט געהאט, סאו מען דארף וויסן, דארפסט צוריק גיין צו די פראדוסער און פארשטיין פארוואס ער האט געמאכט די בלענד, כאפסט? סאו דאס קומט פון איין פלאץ.

אפאר זאכן, איינס אז אסאך מאל ווערט פארסאמט די וויינס, די אריגעס, די אליוו טריס איז געווען אזא סעפערעישן צווישן איין באנטש און א אינפעקשן, א האנט לייגן זיי אין בארדאו און פרענס ראוזעס אין די פראנט פון, קענסט זען אין פראנט פון וויניערדס ביוטיפול ראוזעס, אוי וואס זאגן, קוק ווייס איז ביוטיפול ווייל ס'האט א סיבה, ס'מיינט אז ס'איז נישט אינפעקטעד די גאנצע רוט, סאו צוריק צו די אליוו אויל. ס'קומט פון איין פלאץ, ס'קומט פון איין בוים, זיי האבן נישט געמאכט דארטן קיין אלף, זיי האבן נאר געמאכט פאר זייער פעמילי אביסל איבער דארטן, איך האב עס געטעיסט, זיי האבן עס געהאט אין א פלעסטיק דזשאר, און איך זאג זיי, אה, מ'קען מאכן א בוים, ווער גייט עס קויפן, זאג איך, מאך פאר מיר, פאר מיין פרענדס, פופציג קעיסעס, איך האב געמאכט א וויין דארטן, טווענטי סיקס פי עם, איך האב געמאכט פאר זיי, יא, איך מאך אויך א וויין מיט זיי.

רעדנדיג פון די שבעת המינים, לאמיר רעדן וועגן אונזער ספאנסער היינט, העווען ענד ערט, דעיט סירופ. סאו וואס איז דעיט סירופ? דעיט סירופ איז געווארן זייער זייער פאפולער לעצטנס פאר אפאר סיבות. קודם כל, ס'איז געזונט. דאס איז וואן הונדערט פראצענט געזונט, קענסט עסן פון דעם וויפיל דו ווילסט. חוץ, אגעין, אז דו ביסט א דייעבעטיק, ס'האט א. ס'האט א גליסימיק בלאד שוגער, ס'איז נישט אזוי ווי ס'איז זיראו שוגער, באט היות ס'איז וואן האנדערט פערסענט דעיטס, בעיסיקלי מ'נעמט דעיטס און מ'לאט עס פארזשאוועט ווערן ביז ס'ווערט א סירופ, אקעי, דעיטס איז, וואס מיינט דבש פון די שבעת המינים? האניג, ס'מיינט דעיט סירופ, וויאזוי ווערט דעיט סירופ? בעיסיקלי דעיטס זענען זייער נאס און זייער קלעבעדיג, ס'איז אזוי ווי א טשאקלעט, א קענדי, ווען דו לייגסט עס צוזאמען און דו לאזט עס צימערן, וואס געשעהט איז ס'ווערט צעגאנגען האלטס עט א סערטען טעמפעטשער סאו די דעיטס טורנס אינטו א סירופ אזוי ווי א דזשעם וויאזוי מאכט מען אניאן דזשעם פעפער דזשעם די אלע זאכן מ'לאט עס זיצן ביז ס'ווערט א געמויזעכטס און וואט ענדס אפ העפענינג סאו קודם כל ס'איז היי אין פייבער דעיטס איז היי אין פייבער און אונז ווייס מיר די יודעי דבר ווייסן אז יעדע גרעם פייבער איז אינסאלעבל וואס מיינט אינסאלעבל? פייבער איז א קארב וואס ווערט נישט דיידזשעסטעד סאו לאמיר זאגן די קאנסומסט עפעס וואס האט דרײַסיק גרעמס קארבס יא? אבער פֿופֿצן גרעמס פון דעם איז פייבער, וואס געשעהט? פֿופֿצן גרעמס ווערט נישט דיידזשעסטעד, האסט אוטאמעטיקלי נאר געגעסן פֿופֿצן גרעמס קארבס, דו פארשטייסט? סאו ווען דו זעהסט עניטינג וואס איז היי קארב אבער לאו קארב, איז ווייל זיי האבן אריינגעלייגט קארבס וואס איז מורא'דיג הויך אין פייבער, סאו דעטס נאמבער וואן, ס'איז פון די בעסטע, און ביי די וועי איך בין א גרויסע חסיד פון פון מייקל גרעגער, איז א גרויסע נוטרישניסט א דאקטער, זיין נאמבער וואן צוקער וואס מען זאל ניצן אלטערנעטיוו איז דעי צירופ דעטס נאמבער וואן, נאמבער טו דעי צירופ עדס סאו מאטש ריטשנעס ס'איז נישט סתם צוקער אויף פיצא, איך לייג עס ארויף אויף פיצא ס'געט דיר אזא זיסקייט איז אנבעליוועבל, יא איך זאג דיר ס'איז ס'איז א מורא'דיגע רייכע זיסקייט איט גיווס יו אינטענס פלעיווער און העווען אן ערט העפענס טו בי. מאכט זייער א גוטע דעיט סירופ, זיי מאכן עס, זיי האבן ארויסגעקומען די סקוויזעבל באטל ביי די וועי וואס איז זייער אין די פעסט פלעגסט האבן די גלאז פלעגסט דארפן שמירן, ס'איז זייער רייך ס'איז דעלישעס, סוויטש נישט אויב די האסט ליב צוקער סוויטש נישט באט הייב אן למשל מיין ווייב מאכט דעיט קוקיס זי מאכט רעגולער טשאקלעט טשיפ קוקיס באט אנשטאט צוקער ניצט זי מעיפל סירופ און דעיט סירופ. ניין סתם אזוי איך האב עס סאך בעסער ליב. נאכדעם האבן אונז נאך א אייטעם. האט האני, האט האני איז די נייעסטע זאך היינט, פארוואס? פאר די זעלבע סיבה, מענטשן האבן ליב סוויט און ספייסי, סוויט און סעיווערי, און סוויט און ספייסי איז א מורא'דיגע זאך, סאו אזוי ווי למשל ווען די גייסט עסן עפעס ספייסי, וועסטו לייגן דעיט סיראפ צו געבן אביסל דעם קיק, האט האני קאווערס יו וואן הונדערט פערסענט. ספירא האלטסט גוט פאר א טיי? געוו, ניין, איך האלט נישט, חוץ אויב דו האסט ליב די עכטע ספייסי. איך לייג אריין דזשינדזשער. ס'איז א אנדערע מין ספייס. ס'איז א אנדערע מין. דזשינדזשער, דזשינדזשער פראסקעט ער אינעווייניג. דזשינדזשער איז א, ס'איז א, האלא, ס'איז א אנדערע מין זאך. דזשינדזשער איז שטייף. האט האני איז סאמטינג וואס קומט אריין כמעט אויף יעדע דיש. דו מאכסט פיצא, דו מאכסט פיש, דו מאכסט טשיקן. דיין ווייב וויל מאכן טשיקן, זי ווייסט וואס, זי וויל נישט מאכן פאפריקאס טשיקן, זי ווייסט נישט וועלכע, נעם אביסל, לייג נישט קיין סאך, ס'איז ספייסי, באט נעם אביסל האט האני, שמיר עס ארויף. וואס איז פאפריקאס? וואס פאפריקאס איז? איך האב שוין געהאט גערעדט מיט מיט יואלי הערשקוטש וועגן פאפריקע. אה יא? יא, פאפריקעס געט פלעיווער באט ס'איז בעסיקלי וואס ס'איז נישט. אזוי הארב הארב. רייט רייט. ביי די וועי סתם א, ווען די מאכסט פרייד טשיקן, למשל די מאכסט ברעדעד טשיקן נעם אראפ די סקין, ווייל די גייסט אראפ נעמען די סקין בלייבסטו איבער מיט א נאסע שטיקל טשיקן, פארשטייסט? נעם אראפ די סקין לייג די ברעד קראמבס אויפן טשיקן, יעדע. וואס טוסטו מיט די סקין? וואס? איך האב נישט קיין, איך ווארף אוועק דאס קינד, איך מאך נישט קיין גריוון, איך האב נישט ליב גריוון, גריוון לאזט חיבערן מיט אזא מין אויל, חוץ פון די העלטס, אה, איך בין נישט קיין גריוון, סארי אלע מיינע גריוון עסער, באט עניוועי, האט האני איז סאמטינג, גפן אויכעט, איך האב עס זייער ליב, ווייל ס'איז נישט אזוי ווי ס'פלאקערט, די מער א גוד בלענד, סאו טשעק דיס אוט, טשעק אוט העווען אן ערט, איך מיין אזוי, לאמיר זעהן די אינגרידיענטס, די אינגרידיענטס, האני, טשערי פעפערס, סאלט, דעטס דעטס אלל איט איז, און ס'גייט זייער גוט אריינקומען, און ביי די וועי, ספייס אפ דיין ראש השנה, לייג אריין דעם האט האני, דער קינד וואס ווערט ווילד, נו נו מיט די עפל, געב אים אויף א קליינע, געב עס א זאדאס, ער גייט זיין שטיל, מאמי גייט ארויס טשעקן פאר די סידור, באט עניוועי, לאמער רעדן אביסל וועגן וואט האוו יו בין אפ טו לעיטלי, וואס איז מושי מאיר, איך מאך פאר דיר יעצט א שטימע ווידעא וועגן דיין סטעטוס, רעד צום עולם אביסל פארוואס זיי אינעם פאלאוען דיין סטעטוס, וואס זעט מען אויף דיין סטעטוס, רעד אביסל וועגן מושי מייער. איך זאג דיר באמת, אזוי ווי יאסי בראך האט זאגט ער האט דריי פערסאנאלטיס, איך קען אפאר מער איך ווייס נישט אויב איך וועל עס. ניין! האב איך אויך אפאר. רייט. סאו ווען איך בין ווען מיין צווייטע פערסאנאלטי וואס איז נישט אין די סטאר וואלט איך אויך געשאבעמער, און דאס איז נישט איגאו דאס איז פשוט ווייל. כ'קען אזוי גרינג פארשטיין ווייל איך טוה עס שוין כמעט צוואנציג יאר, איבער צוואנציג יאר, ביי צוועלף צו פופצן יאר אין די סטארס מיט סעילס, כ'פארשטיי אזוי גוט וואס יענער וויל אז ס'ממש א שאד אז ער זאל גיין ערגעץ אנדערש און זוכן א וויין אויב דו ווילסט עכט האבן, כ'רעד שוין נישט פון די סעילס וואס איז האמיר יעדע יום טוב וואס ברוך השם איי קען קאמפיט וויט עניבאדי, ביז אונז האמיר פיר פינעף סטארס, נישטא אין מאנסי א סטאר. אין עירמאנט און מאנטיבעלא עריעס איז דא, אין בארא פארק איז סטאר פיפטי און פיפטי טערטי איז דא, אין פלעטבוש איז דא, אין וויליאמסבורג איז מען צוטימער דורך וואטסעפפ אויך דעליווערן, באט פשוט דו זאג מיך וואס דו האסט ליב, איין וויין, איך קען דיך צוזאמשטעלן א גאנצע קעיס וואס איך קען גאראנטירן אז עיטי פערסענט יור גאנא לאוו, פלעיוואר פראפייל בעיסד אויף וואס יענער וויל. נאכדעם קענסטו מיר זאגן וואס רעב פאר דיין ווייב מאכט.

אדער א מחותן, מענטשן קומען אריין, אה כ'האב יעצט א שידוך געטון מיט דעם און דעם, און אסאך מענטשן ווייסן צו איך קען יענעם סאו זאלן שוין קומען מכתחילה, באט זייער אסאך מאל איך קען די מחותן איך ווייס פונקטליך אה ער גייט אבער, היינט האב איך געהאט איינער געוואלט שיקן א גיפט פאר איינעם, יענער אונט א ריזיגע קאמפאני, יענער זאגט מיך מיין פרייז רעינדזש איז צוויי דריי הונדערט דאלער, זאג איך איך האב עפעס א לימיטעד שאמפעין עקסקלוסיוו,

דו ווייסט וויאזוי צו דיעלן מיט מענטשן, סא רוב מענטשן וואס ארבעטן צוזאם מיט מיר טרעין איך און איך זיץ און איך טעסט און איך טעסט און איך טעסט יעדע וויין וואס קומט אריין, ווען א סעילסמאן זאגט מיר איך האב א נייע וויין בעט איך אים נישט די פרייז, גיי ארום צו די מענעדזשערס עס טעסטן, איין מענעדזשער האט עס ווייניגער ליב איינער האט עס מער ליב, איינער וואס האט עס מער ליב ער פושט עס מער, איינער וואס האט עס ווייניגער ליב, איך ווייס שוין פארדעם וועלכע מענעדזשער גייט ליב האבן וועלכע וויין, סא איך רעד אפילו נישט אריין, נאכדעם וואס די מענעדזשערס האבן געזאגט אה. משה, איי טינק איטס א גרעיפ וויין, קען ווי פוט איט אן סעיל, קען ווען זיין, דעמאלטס קום איך אריין אין די פיקטשער, איך האב אויך א אפיניען, כ'האב עס אויך געטעיסט, סאו איך זאג זיי נאכדעם אמאל יא און אמאל נישט. נאך א זאך איי טינק וואס מען דארף פאוקעסן אויף, עידזשן וויין. סאו פארוואס כ'האב דיך געפרעגט צו ווען מענטשן הערן אויס דיינע ווידיאוס צו זיי הערן אדער דערהערן, יאסי, איז האט א בעסערע קאפ ווי מיר, איז נישט קיין סוד, א שנעלערע קאפ, און יאסי האט זייער א גוטע וועג פון עקספלעינען זאכן, אפשר האב איך אויך א גוטע וועג, באט יאסי האט גאר א גוטע וועג ווייל ער האט אזא גוטע קאפ צו אנצינדן זאכן, עס קענען וועגן דעם מענטשן דערהערן דיך מער, אדער דו מאכסט טאקע ווייניגער ווידיאוס, איך מאך צען מינוטיגע וויניערד ווידיאוס, און ס'איז פאני נאך אזויפיל מאל וואס מענטשן וואטשן מיין ווידיאוס פרעגן זיי מיר נאך אלץ צו וויין עידזשט אין די באטל. וויין איז נישט קיין ברוינפן. וויין איז אזוי וויכטיג ווען דו קויפסט א וויין, חוץ פון דעם וואס דו מאכסט עני טיים מער געלט ווי אין ריעל עסטעיט, סעוו וואן קעש, קענסט אייביג צוריק קומען צו מיר נאך דריי יאר איך העל עס אפ קויפן, לייג עס אוועק פאר פֿינף צו זיבן יאר, לייג אוועק, האסט געקויפט אלעקסאנדער וועלי צוואַנצן צוואַנצן צוויי, לייג אוועק דריי באטלעך, עפען עס אויף אין פינף זעקס יאר ארום אין זיבן יאר ארום יו גאנא עפרישיעט איט סאו מאטש ענד יו קען אלוועיס סעל איט פאר די וועליו סאו פאר די וועליו איטס גרעיט פלאס ווען סקומט יום טוב האבן אונז משוגענע סעילס כ'האב יעצט נעפע וועלי פערציג דאלער ביי א באטל ביי די קעיס איטס יוזשעלי א סיקסטי דאלער באטל פאר עקזעמפל לייג אוועק פאר צען יאר עס איז אזוי עפרישיעט און כ'פארשטיי מ'וואוינט דא אין קלענערע דירות אביסל אין ברוקלין באט אפילו א קעיס וויין לייג אוועק סימפל אין א קילע פלאץ אין א דארק אידער אין דיין קלאזעט. ס'איז דא אזא מין מושג ווי עידזשן פאר צו לאנג און ס'ווערט פארקאקט. יא יא באט ניינטי פארצענט מענטשן גייען עס עפענען פארדעם און מ'קען מיך פרעגן איך ווייס בערך איך קען בעיסד אויף די וויין מעיקער בעיסד אויף פון ווי די גרעיפס קומען קען איך דיר געבן א עוועליועישן און לאמיר זאגן אז דו נעמסט א קעיס נאפע וואלי הערצאג אדער אלעקסאנדער לייגסט עס אוועק וואלט איך דא געזאגט האסט גענומען א קעיס עפען אויף איינס נאך זעקס יאר דו קענסט זען אויף די בארי צו ס'האט נאך צו גיין. רייט, ביי זעקס יאר איז עס זיכער גוט. יא, א הונדרעט פראצענט, כ'האב שוין געטעסט מיין נעפע וועליו טו טיימס. וואס געשעהט ווען ס'עידזשט? פארוואס ווערט עס בעסער? וואס געשעהט ווען יאסי בראך? איך טרעף יא, איך קען יאסי בראך פון אַכט, סאו איך זעה וויאזוי דו ביסט געוואקסן, ווי ביוטיפול ביסט געוואקסן, סאו א מענטש וואס איז א נישט די גרעסטע חכם, יא, ס'ווערט עקלדיג. איך קען סיקסטי יער אולדס וואס דרייען זיך נאך מיט צוואנציג יעריגע ווייל זיי קענען שוין נישט רילעיטן צו זייער עידזש. ס'איז די זעלבע זאך מיט וויין. סאו דו האסט עפרישיעט די וויין באט יו סטיל פיל ווען דו טעיסט די וויין די עסידיטי איז נאך שטארק, די טענין נאך שטארק. אה, ער בארואיגט זיך, ער בארואיגט זיך. ביי די וועי. ס'דא די קארקס וואס גייט אריין א טראפ עיר, א טראפ!

און דו קויפסט דאך גוטע פרישע פראדוס וואס איז נישט דא דיר צו באקומען אפילו, דו ווייסט ווען דו בייסט אריין אין א טאמעיטא אין איטעלי קומט ארויס סאוס פון דיין אויערן, די פוד איז אזוי גוט דארטן, און דו נעמסט דיך א קליינע בעגעט מיט גוטע אליוו אויל און דו עפענסט אויף א גוטע די טאסקאניני טונא וואס איז א רייכערע פיש, און וואנס דו האסט דיך געמאכט די גראבע סענדוויטש, יא? מיט אביסל קענסט מיטנעמען היינט זופ, קענסט מיטנעמען היינט אנדערע זאכן, וואנס נאך פֿערציק מינוט וואס דו האסט דיך אנגעגעסן האסטו נישט הנאה אז דו ביסט אין די קליינע טאון? יא, דאס יא. סאו איך האלט אז דאס איז די טעות פון אסאך מענטשן. סאו דו ווייזט פאר מענטשן וויאזוי זיך מיטצוברענגען עסן ווי א מענטש, וויאזוי צו גיין טרעוולען. ווערי נייס, ווערי נייס. און איך האף, כ'האף אז יאסי וועט מיטקומען אויף איינע פון די טרעוול עקספיריענס, צו דא לייק א לייוו פאדקעסט טרעוול עקספיריענס. וואס נאך? סאו וואס איז דיין פורפעס? דו גייסט פאר ביזנעס אויך צו דו גייסט סתם צו טשילן? מיין, כ'גיי, ניין, איך גיי אהין פאר וויין, עדיוקעיטן מענטשן פון פוד, וויין, אויל, און. און דו מאכסט דיעלס דארט מיט חברה? דו טרעפסט, דו טרעפסט סערטען וויינען? יא, איך גיי צו וויין שאוס, אדער האב איך שוין פרי

ענד פיפל לאוו איט, באט אנדערע מענטשן, יו נאו, איך פיל ווי ס'איז ס'איז דא א ענערדזשי אין מיר וואס איך דארף ארויסגעבן. ניין איך האלט אז אסאך מענטשן סטראגלען אז אז מען האט מורא זיך צו עפענען. די עולם ציטערט, די עולם ציטערט, וועגן דעם ביידע איך באקום אסאך מעסעדזשעס פון סעלעבערטיס.

זיי האבן שוין ארויסגעקאלערט פון די ליינס, יא, און פלוצלינג זעען זיי די בראך קומט אהער און צופראסקעט יסודות, און זיי זעען ביסט נישט קיין בהמה און דו קענסט נישט לערנען, א גייסט אנגעטון מיט די נערווען. איך רעד נישט קיין שמוץ, איך רעד נישט קיין לשון הרע, איך רייס נישט אראפ אינסטיטושענס, אפילו איך קען שאקלען א בילדינג, יא, באט איך איך בין נישט עוקר מהשורש גארנישט, אבער וואס איך טו יא, איז איך שטיי נישט אוועק פון טאפיקס, ווען ס'קומט צו א טאפיק פון. שידוכים ווי טאטעס ווילן זיך משדך זיין איין אדעסי מיט א צווייטע אדעסי און ס'איז נישט בכלל עלעך עס ארויסברענגען. צו בלוטוט קאנעקט זיך נישט. זיי קאנעקטן זיך מיט ווייפיי יא, אן קיין איטערנעט קאנעקשאן, אדער ווען איך גיי רעדן פון טאטעס וואס זענען נאך סטאק אין די פראסקענען קינדער, וואטעווער איט איז, עני טאפיק וואס איך ברענג ארויס, אדער צו ס'אפילו משולחים וואס מיינען אז פערפיום איז פעבריז, וואטעווער איט איז, וואס זיי מיינען ס'איז לייסאל, זיי כאפן נישט מ'דארף זיך שאוערן יא, און דו וואקסט אריין, ס'שמעקט ווייסט. איך געדענק א בחור אין נייטרא וואס האט געלייגט שטאט זיארי אין קליישאל. אוי שטאטע. ער האט נישט באקומען קיין קאוויד דאס איז זיכער. ווייל דו ווייסט ס'איז דא א גרוך ווען דו גייסט אריין אין א פלאץ און דער קלינער האט געוואשן יעצט די פלאר מיט א מאפ אבער ער האט נישט געטשעינדזשט די מאפ און ער האט נישט געטשעינדזשט די וואסער סאו ס'שמעקט פון מיסטער קלין באט ס'שמעקט פון נעכטיגע ברעכאטץ דאס איז א כאפ נישט דו דארפסט דיך שאוערן אויכעט. סאו יא אסאך מאל איז פאני באט אסאך מאל ברענג איך ארויס טאפיקס און דער חברה איז לייק דער יוי אויף וואס האט ער גערעדט פון דעם באט ער זאגט דאך אזוי גוט די חז א כאפן נישט זיי ווייסן נישט וויאזוי צו הענדלען. געב אן עקזעמפל פון א זאך וואס דו האסט געזאגט וואס איז געווען אזוי ווי נאך וואס דו האסט עס געזאגט האסטו געדארפט אה אבער עס ארויס. עפעס וואס איך האב געזאגט באט נאכדעם האב איך געכאפט כ'האב עס עכט נישט געדארפט זאגן. אה כ'דארף טראכטן פון א גוטע טאפיק איין רגע. כ'דארף, כ'גיי ארויסנעמען מיין פאון פשוט ווייל. איך צאל נאר איין טערעבייט פאר גוגל, סאו מיין מח האלט זיך אין איין ריסעטן קאנסטענטלי. סאו דו צאלסט פאר עפל צו. ניין ניין, איך גיי ארויף אויף ספאטיפיי, סאו איך גיי קענען זעהן אלע מיינע טאפיקס וואס איך האב גערעדט, אלל איך מיט די מיינע. באטאם ליין, זעהסט איין טאפיק וואס איך זעה, וואס איך האב גערעדט וועגן סאושעל מידיע, יא? אז די אלע פרויען אויף סאושעל מידיע זענען איין שטיק פעיקייט, נישט אז איינער טאר נישט זיין אויף סאושעל מידיע, איי דאנט העוו ען אישו מיט סאושעל מידיע, באט די פאקט איז אז ס'דא פרויען, וואס זענען אויף אינסטעגרעם און זענען אויף יוטוב און זיי פילן משוגע און סעקיור, זי איז א רעגעלע מאמע וואס האט רעגעלע קינדער און דארף מאכן אייער שפייז אינדערפרי און זי האט נישט קיין כח, און דא האסטו עפעס א ריזיגע נעגל מאמע מיט מיט מעיק אפ און איר קיטשן איז קלין און זי סאו טודעי ווער גאונג טו דא און נאכדעם וויינט זי אויף קעמרע. סאו פאר דיך זעט עס אויס אביסל ווי א שיווק קאל? ניין, כדי מסביר זיין, די האסט די איזרעיליס זענען נאך ערגער ווייל די איזרעיליס מאמעס. נעמען זיך ווייען אויף קעמרע ווייל זייער קינד האט זיך צובראכן אין די הענט, זאגן עס אין היברו, יו סי, לייף איז נאט פערפעקט! מאמי די כאפסט אזא פראסק, פארוואס זאל דיין קינד, ווייסט כ'מיין, לייף איז נאט פערפעקט, מיין קינד, זיי קוקן שוין אל עינינו, איך האב געהאט געטראפן עפעס א. אפשר טוען זיי עס פאר פרנסה, פארוואס רייסט. איך האב נישט קיין פראבלעם אז זיי טוען עס פאר פרנסה, איך רייס זיי נישט אראפ, דאס איז וואס איך וויל מסביר זיין, איך קלער אויף. פאר די פרויען אז דאס וואס דו זעסט אויף קעמרע איז נישט עכט, זי טוט זיך אן, זי זי דארף נישט אויסזען ווי קאכהאזער ווען ווען זי מאכט א ווידיאו, פארקערט טו דיך אן שיין, מאך קלין, אדער עניבאדי, אדער די פאדקעסט, יא ס'איז דא א שיינע וואנט דא, ס'איז דא וויין, דאס איז נישט עכטע לייף, זאלסט נישט פילן ווען דו זעסט מיך און מושי מייער אז דו ביסט א לוזער, ניין!

ווייל דו העלסט א שפילער שלעפן זיין ספיקערס ביי א חתונה. איך און דיך ווייסן אז דו קענסט שוין פארן קיין SUV. וואס געשעהט איז, ווען דו האסט חתונה פילסטו ווי א לוזער אז דו גייסט טרעפן א רעגולער בלו קאלער דזשאב, צו ס'איז שטיין ביי א רעדזשיסטער, צו ס'איז ווערן א עלעקטערישן, ווייל קוק אן די שיילער דארט, קוק אן וואס ער טוט, קעש עדווענס, ער פליפט, סאו כ'וויל אויפקלערן, באט נאך האב איך געכאפט. א מענטש זאל האבן די זעלבע קשיא אויף מיר, וואס טוסטו א גאנצע טאג? דו טוסט מארקעטינג, באט איך בין מיין אוטענטיק סעלף, איך פארקויף נישט, איך פארקויף נישט עפעס, דו זעסט מיך נישט, איך דרייוו א ניסאן אלטימא וואס איך האב געקויפט, וואס איך האב געקויפט. ניין, איך מיין צו זאגן. איך קען יא, איך קען יא, באט איך וויל ארויסברענגען, איך האב גענומען די ליעס ווען קארן זענען געווען טייער, און איך שעלט אויס יעדן טאג. איך וואלט יעצט גענומען א סמארט קאר אדער א עלעקטריק בייק ווען איך קען יא. סאו, איך האב געטראפן עפעס א גרויסע אינפלוענסער, נישט געטראפן, איך בין געווען אין די זעלבע פלאץ פון עפעס א גרויסע אינפלוענסער לעידי, און איי געס איר מאן האט געהערט ביים פארן און זי האט מיך אנגעהויבן אריינפליקן. אזוי? אה, וואס האסטו געמיינט? אז אז מ'דארף זיין חזר'יש אנגעטוהן, איך טוה נישט איך טוה נישט זיין שיין, איך טוה נישט זיין דאס, האב איך אים געזאגט דו האסט נישט פארשטאנען די נקודה וואס איך האב ארויסגעברענגט, געס וואט, די נעקסטע וואך לייג איך דיר ארויס א גאנצע ווידעא, מענטשן מיינען מיין לעבן איז פערפעקט, קוק ווי איז מיין, איך האב הנאה דערפון, באט די די נקודה הפנימיות איז מ'לעבט אין א עקלדיגע פעיקע וועלט, רימעין גראונדעד. האסט מורא, אבער אבער אבער איך הער וואס דו זאגסט, באט דו האלט נישט אז א מענטש איז גענוג אויפגעבויט, אדער איז גענוג אויפגעבויט פונדערהיים פון זיין טאטע מאמע,

סאו דאס איז די פיר, זיי האבן נאר פיר קאנווערסעישאנס וואס איך קען האבן מיט עניבאדי, און וואס געשעהט? איך גיי אהין און איך איך עקל מיך. אבער דו ביסט לאקי, דו ביסט אויפגעוואקסן מיט א טאטע וואס איז געווען די זעלבע אינדערהיים ווי אינדרויסן, ער האט, ער איז א מודיג אטענטיק מענטש, ער האט האט א רייכע מענטשן און זאכן, ער ליינט אסאך, ער קען גוט לערנען, סאו אונז זעמער לאקי אז אונז זעמער אויפגעוואקסן מיט אזעלכע, דו ווייסט נישט, קוק אסאך מאל, כ'האב געוואלט ארויסקומען מיט א. אז ס'האט דריזלען יעדע מאל אין מיין טאש איך רעד איבער די א קאנווערסעישאן מיט א מענטש, לאמיר זאגן רוב מענטשן האסטו געזאגט האבן פֿיר שאוס, מען רעדט איבער און איבער אין שול און אין קאנטרי איז די האלבע זאך, סאו לאמיך געבן סתם א דערמאן אז אונז האבן שוין גערעדט דערפון, יענער קען עס אויך אנצינדן אויב ער וויל צו וויסן, סאו לאמיך געבן אזא דערמאן אה האסט מיך שוין געזאגט דעי דזשאוק צוויי יאר צוריק. רייט, רייט, ס'איז א גוטע איידיע, הונדערט פראצענט, הונדערט פראצענט, איך האלט זייער פיל, סאו עניוועי.

און מ'האט דארטן גערעדט לוסלי, איך העט זאגן לוסלי וואס מ'האט גערעדט וועגן די חילוק פון מענער און פרויען ווען זיי קומען שאפן אין א גראסערי. יא, איך האב עס, וואטעווער. סאו איך האב געפרעקטיסט, וואטעווער. סאו די ערשטע פאר, איך האב דעמאלטס געמאכט א ביים פאר אן עפטער אווער פראגרעם, געשיילט שטותים מיט הבלים, מענטשן וואס וואלטן, וואס קענען מיך נישט און הערן יענץ, יא, וואלטן געהעריג געמיינט איך וואלט דאס. בת צלויה בת שאול, איך האב אנגעהויבן באקומען פון מענטשן, מענטשן האבן געזאגט דו ווייסט געבסט מיר חיזוק, איך דרייוו א גאנצע טאג איך הער דיר ארויף אראפ, סאו איך האב אנגעהויבן זיך רוקן צו מער ערנסטערע טאפיקס מיט די זעלבע טייפ אוו לוסנעס מיט דעם, מענטשן עפרישיעטן עס מורא'דיג שטארק, דו ווייסט איך האב מורא'דיג הנאה, האסט גערעדט וועגן דעם, האסט גערעדט וועגן יענץ, ביסט גערעכט, אדער מענטשן קומען אריין דו רעדסט געהארגעטע שטותים, איך ווייס נישט פארוואס דו זאגסט דאס און דאס און יענץ, וואטעווער, איך האב גערעדט וועגן גאו פאנד מי'ס און משלוחים, יא. פרעגט די רענטש פאר קיין איין גאו-פאנד-מי פון קיין איין משולח. איך קען די זעלבע משולחים אין לעיקוואוד, איך ווייס נישט וואו ס'איז דא אין בארא פארק, באט די משולחים אין לעיקוואוד זענען אזוי ווי באסעס ביי כ א א' כסלו אין א שול, ס'פארט א באס, ס'קומט נאך א באס, מ'קומט אראפ, און זיי האבן א סיסטעם, כ'האב עס אויסגערעכנט, כ'האב געזען יעדן טאג ווען איך דארף אין די זעלבע מנין און די זעלבע משולחים קומען, יעדן טאג געט מען א טשענס פאר איין משולח אריינצוגיין אין דעם סוועדיש קוידן אליין פאר פינף מינוט. נאכן קומען אלע מענטשן. אה, זיי האבן אזא. זיי האבן א עקסטרע עקסקלוסיוו. אזויווי. עקסקלוסיוו אויף אין א מינוט. קענסט זען ער לויפט און ער שלעפט באט. די זעלבע חברה ביסט דא ניין חדשים א יאר. איך האב פעמילי וואס דארף געלט. יו נאו, פון ביידע צדדים. מיין, איך האב זייער א גרויסע משפחה. זייער אסאך מענטשן דארפן געלט. מיינע פרענדס דארפן געלט. פארוואס זאל איך גיין געבן געלט פאר א גאו פאנד מי? און די גאנצע גאו פאנד מי געים האט שוין נישט מיט די געלט. ס'איז געווארן א א איגאו געים. האסט נישט געגעבן אויף מיין פעידזש, ס'האלט שוין איבער די לימיט וואס דו האסט געוואלט, דאס הייסט נישט געבן פאר מיין פעידזש, מ'לייגט אויף סטעטוס, יעי בעסט פעיווער, שכח פאר דיין אַכצן דאלער, די די בעסט אין פלאמינג, שכח, די משוגענער, ס'געווארן א צעדרייטע געים. סאו וועגן דעם האסט מעשר, ווען דו ביסט אויסגעלאפן פון פעמילי און פרענדס וואס דארפן געלט, גיב פאר א גאו פאנד מי, און ס'איז אויכעט א געים ווייל אויב דו ביסט אין, לאמיר זאגן דו ביסט אין די וויין, יא, דו לייגסט א גאו פאנד מי, אלע גרויסע וויין קאמפאניס גייען אריין טשיפן צו דיין, צו דיין דאס, נישט ווייל זיי האלטן אז דיין, יא אבער דאך מוז איך זיי צוריק געבן א חודש שפעטער. דאס זאג איך, נישט ווייל זיי האלטן אז קינדער אין אפריקע וואס האבן נישט קיין קלינע וואסער איז א עכטע קאוז, זיי קאנט קעיר לעס, אזוי ווי איך האב איינמאל מיין פאראנס האב איך געזאגט אז אמעריקאנע ווען זיי קומען קיין אפריקע און זיי זעען דארטן ווי די די קינדער נעבעך שטארבן פון מעלעריע און איינער רעדט סאו דיס רייט העיר דעי אר אינפעקטעד וויט טייפוס טו דיס איז א ניו וועריענט דעט קעם אה די גראבע אמעריקאנער טראג אפ פון דא שיגענער דער יונגעלע פינף יעריגע יונגעל שטארבט באט אזוי זעהט עס אויס אז די גייסט פאר בוני עולם אדער די גייסט פאר עניבאדי מאסט פיפל דאנט קעיר אבאוט דעט קאז. אויב איינער איז אבער געקומען צו אפריקע איינער וואס איז דרײַ הונדערט פונט.

סאו זיין מאמע איז אויך געווען א פוילישע זי האט נישט געקענט קאכן, סאו ווען מיין ווייב פלעגט קומען דארטן זיי האבן געגעסן סאפער, זי האט קיין טעם פלעגן עס ארויסווארפן פון פענסטער, סאו זי איז געווען א קלוגע פרוי, זאגט האסט עס אויפגעגעסן מיט די ביין? וואסע נייעס? סאו עניוועי, סאו דאס איז דער ענין בקיצור, סאו די זאגסט אז די גייסט טרעוולען. די גייסט די די האסט דיעלס אויף דיין סטערס וואס קיינער האט נישט. איך האלט אבער אויך אז מען רעדט פון מיך וואס איך האלט אז אז יעדע מענטש האט א זאך וואס ער האט א פעשען פאר און איך מיין ווי די טעות איז פון אלע מענטשן זיי ווילן אלעס זיי ווילן אלל אוו א סאדען לערנען תנך ווייל יאסי בראך קען גוט היסטערי אוואטעווער די ענדזשויס זיי ווילן זיין, קענען האבן יעדע זייגער וועגן איינער וואס האט ליב זייגערס האט זייגערס, זיי ווילן האבן די קאר, זיי ווילן די טרעפל, זיי ווילן די וויין. ס'ארבעט נישט אזוי. דו מוזט אריינדייוון אין א זאך און דורכטון א זאך עס צו עפרישיעטן, רייט? אזוי ווי א, ס'דא א זאך ווי א עולם הבא מסכתא, רייט? וועלכע איז די גוטע? די איז די גוטע. קענסט זען אביסל וויאזוי עס האט זיך געעפנט מסתמא. ס'איז זייער גוט, ס'איז זייער לייט. ס'האט א נאוט. ס'האט אזא אזא פרוכטיג אזא דזשעם צו די ענד. כ'ווייס נישט קיין איך רעד שטותים באט איי דאנט נאו. מ'קען עס טשארטיקען לעבן. נאר יעצט רעדסטו שטותים? יעצט רעד איך געהארגעטע שטותים. ביי די וועי, רעדנדיג סיי ביי די וועי, כ'וויל דיר אריינהאקן א מינוט וועגן דיין פוינט. פארוואס שטייט פארוואס ווען די רעדט דאס האט א טעם פון לעדער אדער טשאקלעד אדער לעמאנס ווי קומט אן לעמאנס אדער טשעריס צו וויין? אין די ערד. וואס מיינט די ערד? וואס הייסט די'ס געשמעקט די וויין? געדענקסט איך האב געברענגט א איטאליענע ווייסע וויין די'ס געשמעקט די יענץ האט געטעיסט ווי געהעריגע לעמאנס וואס איז פשט טאקע? וואס הייסט? די די כח פון די ערד און די DNA פון די גרעיפ געט דורך די סמעלס. איטס דעט סימפל. דו ווילסט שמעקן טשעריס? נו, וואס איז דאס? עס שמעקן טשעריס. סאו דאס איז א וויין, עס קאסט נישט קיין סאך געלט, אין די פופטי דאלער רעינדזש, איך האב עס אליין געברענגט פון פרענס, נישט קיין סאך, איך מאך נישט ווער ווייסט וואס מארדזשינס אדער מארקאפס אויף עס, באט איך וויל דיך ווייזן, ס'איז א יוניק וויין וואס איך האב געטראפן טרו אימפארטער, א קליינע אמאונט.

איך האב עס אפילו נישט געשמעקט, איך האב די וויין געטעיסט כ'ווייס נישט צו ענק צוריק. וואט דו יו סמעל? איך האב זייער א שוואכע סענס אוו סמעל אין דזשענערל. אה, ביי יענץ האסטו עס שנעל געכאפט. ס'האט זייער א לייט סמעל, כ'קען עס נישט טאטשן. יא, פינא נאר העז א לייט סמעל. וואס שמעקט עס פון? כ'ווייס נישט וואס. וויאזוי טעיסט עס יאסי? זייער לייכט.

האט עפעס וואס ער איז גוט מיט, ס'איז נישט דא אזא מין זאך א מענטש וואס איז נישט גוט אין עפעס, דארפסט נאר איידענטיפייען וואס דו ביסט גוט אין און פאוקעס אויף יענץ, אז דו ביסט. סא איינער וואס איז גוט מיט יאסי בראך שוט פאוקעס אויף. ניין, טאקע דו קענסט מאנעטייזן יעדע זאך, עס לאנג עז יו פיינד יור פעשן, מענטשן, איך איך האב געארבעט אין די פוד אינדעסטרי, יא, ס'איז נישט פאר מיר, איך קען נישט זיין סטאק אין א ניין טו פייוו דזשאב, איך האב adhd, איך איך בין איך קען נישט סאו יא מ'האט מיך שיין געצאלט באט כ'הא דו פארשטייסט ענדערש וועל איך ארויסגיין. סאו דו האלטסט אז יעדע מענטש קען טרעפן אזא? יעדע מענטש האט א פעשן. אויף וואס בעיסט עס אויף? ווייל איך ווייס ס'דא א, לעטס פוט איט לייק דיס, וואס טוסטו ווען דו ארבעטסט נישט? כ'רעד נישט אז די קינדער האלטן דיך ביזי, לאמיר זאגן דיין ווייב, דיינע קינדער, יעדער איז ארויסגעגאנגען, היינט האסטו גענומען אויף, וואס גייסטו טון? אז דו גייסט זיין ביזי אויף דיין פאון, יוסטן ווי העוו א פראבלעם, באט אפילו אויף דיין פאון איז דא סערטען נואנסעס וואס דו טוסט וואס אינדזשויט דיך, וועלכע מין ארטיקלס ליינסטו? מיוזיק. מיוזיק, האסט ליב מיוזיק, פיין, באט ליב האבן מיוזיק איז דא אפאר לעוועלס, האסט ליב צו הערן מיוזיק, אקעי, פיין, באט וואס פאר א פע. האסטו א פעשען פאר דעם? יעצט איז שווער פאר מענטשן צו זאגן איך האב א פעשען פאר עפעס, באט ס'איז דא עניטינג, אימעדזשין. מאך צו דיין אויגן, אימעדזשין אויב דו דארפסט, לאז אפ געלטער, יואלי האט קעש עדווענס, איך וויל מאכן הונדערט מיליאן דאלער, איך וויל זיין יואלי לאנדאו'ס שותף, באט לאז אפ געלט, ווען דו טראכסט פון א פערפעקט דזשאב וואס דו וואלסט ענדזשויט יעדן טאג צו ארבעטן, דאס איז וואס דו ביסט געמאכט פאר, און אפילו אויב ס'איז היסטערי,

מיין סוויט נעפיו זאל צוריק קומען, נאר יאסי דאס איז געווען, וויפיל יאר האט מען שוין אז אונז דארף מיר עס טוהן? יא שוין א שיינע פאר יאר. שיינע פאר יאר. נאך א זאך, מענטשן וועלן דיך פאלאוען, אקעי גיי פאוסטן א לינק צו דיין סטעטוס, פאלאוטס מושי מאיר, האט א יוניק יוניק סטעטוס, און קענסט טרעוולינג טיפס, וויינען גוטע דיעלס אז דו ביסט א וויין אדער ליקער טרינקער, ער האט ווי ער געזאגט ער האט די פֿינף סטארס ער ברענגט דיר סאליד דיעלס, און בכלל ער האט א זייער אנטערטעינינג סטעטוס. און קיינער טוט נישט עדס אזוי ווי יאסי, והא ראיה איך גיי אויך צו יאסי. יא, ס'איז שוין די צווייטע מאל ביי די וועי. פיין. סאו גייס איף יו וואנט טו ריטש אוט, האו דו יו ריטש יאסי? סאו די וועג וויאזוי זיך צו ריטשן איז איך גיי לייגן אין די דיסקריפשן, מ'קען וואטסעפן שטימע, איך וועל געבן א לינק צו ביים פאראן, כ'וועל געבן א לינק צו, כ'וועל געבן מיין אימעיל עדרעסס. און דו טוסט ענגליש אויך? שו ט איך ענגליש. ספעניש? ספעניש, סאו ווען דו רעדסט מיט גוים און דו ווערסט געוואר ספעניש אין גראסערי, די ערשטע זאך דו לערנסט דיך אויס איז מיסע ווערטער. סאו איך האב נאך נישט געריעטשט די לעוועל פון ספעניש, איך קען האבן א נארמאלע קאנווערסעישאן, באט נישט ספעניש. ענגליש און אידיש. העברעיש ניין. העברעיש פארשטיי איך, מיין ווייב רעדט איך היברו, מיין ווייב'ס משפחה רעדט היברו, סאו. ווען ווען איך האב חתונה געהאט, ווען מיין ווייב האט געוואלט רעדן וועגן מיר האט זי גערעדט היברו, סאו איך האב מיך זייער שנעל אויסגעלערנט, היינט רעדט זי פלעמיש, סאו. אז דיין ווייב קען טאקע פלעמיש. מיין ווייב מיין ווייב איז דאך פון יוראפ. סאו באטאם ליין איז, אונז העמיר פאוסטן לינקס, סובסקרייב צו די טשענעל, שרייב קאמענטס, געב א לייק, וואטעווער יו גאטא דא, און לאטס וויסן צו עטס ווילטס האבן נאך פון יאסי און מושי. לאזט אונז וויסן וויאזוי ס'איז געווען.